Xenarju tipiku tal-Alpi, l-iskijing fix-xitwa u passiġġati twal fis-sajf. Diffiċli timmaġina li post daqshekk wied jista' jkun tejatrin ta' delitt kontroversjali u orribbli. Imma fil-fatt ftit aktar minn għoxrin sena ilu, dan il-pajjiż żgħir, magħmul minn ftit djar ġie mniġġes bid-demm u l-biża'. Kien appuntu t-30 ta' Jannar 2002, il-ġurnata ta' nofs il-ġimgħa l-Erbgħa. Bħas-soltu rutina li l-adulti jmorru għax-xogħol u t-tfal l-iskola. Ġewwa villa fil-lokalità ta' Montrose, mara twassal it-tifel tagħha biex jirkeb il-pullman. Meta tidħol lura d-dar madwar tmien minuti wara, tmur fil-kamra tas-sodda u ssib it-tifel żgħir ta' tliet snin qed imut. Il-mara jisimha Anna Maria Franzoni. It-tifel jismu Samuele Lorenzi. Jibda hekk wieħed mill-aktar każijiet ta' kronaka mitkellma fil-midja Taljana Matul il-bidu tas-snin 2000, li jintemm fl-2008 meta l-Qorti jirrikonoxxu lil Franzoni ħatja bil-qtil ta' binha u tiġi kkundannata għal sittax-il sena ħabs. Il-mara temmet il-kundanna tagħha fl-2019 wara sitt snin ta' ħabs u ħames snin oħra domiċiljari. Illum Anna Maria Franzoni tmexxi agroturiżmu u għadha tgħix ma' Lorenzi. Dik l-għodwa ta' għoxrin sena ilu, wara li kienet rat lil Samuele jġired għal ħajtu, Fit-tmieni u nofs neqsin żewġ minuti Franzoni iċċempel il-118. Ejjew malaj jekk jogħġobkom. It-tifel qed jirremetti d-demm. Ejjew malaj. Fil-minuti ta' wara l-omm ċemplet ukoll it-tabib tal-familja, Ada Satarjani, u kienet hi li ppruvat tagħti l-ewwel kura lil Samuele. Sadanittant Franzoni ċemplet ukoll lil żewġha Stefano Lorenzi li kien qiegħed ix-xogħol. Mal-wasla tiegħu ġewwa l-villa, il-mara tgħidlu, Ejja nagħmlu tarbija oħra, għinni ħalli nagħmluh! Kienu minuti konċitanti u ta' paniku kbir ġewwa Montrose. Samuele, li bil-problemi ta' saħħa li kellu, imut f'idejn it-tobba fl-għaxra neqsin ħames minuti. Quddiem l-investigaturi, Franzoni ppruvat tagħmel rikostruzzjoni ta' dak li ġara. Ħriġt biex inwassal it-tifel, il-kbir tagħna Davide ħdejn l-awtobus. Meta ġejt lura d-dar sibt lil Samuele f'għadira demm. Forsi kien splodilu moħħu. Ir-realtà però kienet oħra. Fuq ras it-tifel instabu sbatax-il daqqa b'oġġett tal-metall. Huwa maħsub li kien oġġett li ssib fil-kċina u li però qatt ma kien instab. Mill-awtopsja ħareġ li Samwere kellu feriti f'idejh, x'aktarx għax kien qed jiddefendi ruħu. Xi ħadd daħal id-dar u qatlu, tgħid Franzoni. Il-mara bdiet takkuża lill-ġirien, imma l-investigaturi ma sabu xejn u bdew jissuspettaw fiha. Meta bdiet ir-riċerka nstab li t-traġitt fejn il-waqfa tal-awtubus kien qasir wisq biex timxih jieħodlok biss tmien minuti. Huwa improbabbli li xi ħadd kien daħal id-dar, iwettaq id-delitt f'temp daqshekk qasir u jaħrab. Biex tkompli tgħaqqad fis-sodda nstabet il-piġama ta' Franzoni mċappsa bid-demm. Anki s-sandli kienu mċappsin. L-indizji juru li Min qattel lil Samwele kien liebes dawn l-indumenti? Għall-Maġistrat kien ċar kristall kif kienu marru l-affarijiet. Il-proċess fejn il-ġlied brejn il-prokura u d-difiża kienu spissi u jħarrqu, apparti dak li beda jiżvolġi fil-qorti ta' tribunal, kien qed isir ukoll fil-gazzetti u t-televiżjoni. Il-każ kien segwit ħafna. Franzoni kienet qiegħda tiddefendi ruħha anki permezz tal-media. Kienet tagħti intervisti u tieħu sehem fi programmi televiżivi. Saret wiċċ popolari fl-Italja. U dan il-pajjiż inqasam bejn dawk li jqisuha bħala ħatja u oħrajn favur l-innoċenza ta' Franzoni. Madwar il-mara, il-familja kienet ta' protezzjoni għaliha. Intant l-imħallfin jibdew jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Għal-maġistrati f'dik l-għodwa tal-2002 Franzoni kienet qed tieħu l-kollazzjon mat-tifel il-kbir tagħha. Imħassba mill-biża' tat-tifel iż-żgħir, hija marret ħdejh, ħaditu fis-sodda tiegħu u qatlitu. Imbagħad daqs li kieku qatt ma ġara xejn marret twassal it-tifel il-kbir ħdejn it-terminal tal-linja. Kif daħlet lura ċemplet għall-għajnuna. Il-proċess ġie fi tmiemu sitt snin wara li sar id-delitt. Franzoni dejjem iġġieldet għall-innoċenza tagħha, billi titfa' dawl fuq punti li qatt ma ġew solvuti, u llum aktar minn 20 sena tad-delitt il-mara